Карагыз әле, кем бу? Кышкы йокыдан соң, кыш чыкканнан соң, ниһаять, мин бик бәхетле булып сезон ачарга җыенам. Былтыр шулай ук апрель тирәләрендә булган иде сезон ачылышы. Быел менә соңрак булды, чөнки Чаллыга кайтылды, Стамбулга барылды. Көннәр җылы торса да, барыбер мөмкинлек булмады. Хәзер көндезге стационарга барам. Безнең әйдә инде. Кара чыкмый тора. Безнең төп проблема беләсезме нәрсәдә? Мин 9 катта торам, ә ике лифтта пассажирский. Бу велосипедны бер тәгәрмәчкә бастырасы була. Хәзер ачылмасын өчен ай ябыла. Бер тәгәрмәчкә бастырдым. Менә тора. Э, көзгеләргә тимәдем. Хәзер бер җайын табарга кирәк, бәлки беренче катта мин аны калдыра торган булырмын. Ә без басып торабыз. Биктар. Чыктык. Кулларына капкара булды. Минем әле өстемдә сап-сары футболка, сап-сары носки. Кием пычранмады бугай. Менә кайда калдырырга дигәннән, менә шушында пандуслар бар. Әле ярый пандуслар. Ой, күп катлы йортларда калдыралар бит беренче катта коляскаларны. Менә шуңа күрә исәп, менә бу нәрсә ике ай тора инде. Калдырганнардыр берәрсенә кирәк булыр дип, ләкин алучы юк. Менә монда да торбалар бар. Шушы берәр торбага бәйләп куярга исәп. Киярләр дип уйламыйм. Менә сезнең йортларыгызда шулай куялармы бәйләп? Я велосипед нервыга тияме, юкмы? Берәрсе менә әлеге дә баягы кеше нәрсә әйтер. Әйтүче булырмы икән монда ник калдырдың дип. Ну, карарбыз, эшләргә кирәк. Эшләмичә, әйтерме, юкмы дип уйлап утырудан бер нәрсә үзгәрми. Эшләргә кирәк. Әйтсәләр, уйларбыз, әйтмәсәләр, торсын. Барам әле мин велосипедта. Бүген әле кемдер язган иде. Ә конкурс бара бит. Мәскәүнең кайсы урынын күрергә теләр идегез, яисә сезнең Мәскәүдәге яраткан урыныгыз әле бүген генә килде. комментарий ботаника бакчасын күрәсе килә дип менә ул ботаника бакчасы ботаника бакчасына җәяү барасы миннән бер ун минут менә аның нинди капкалар капкалар түгел коймалары һәм ул иксез чиксез Монда бит дөньяның төрле-төрле үсемлекләре, агачлары бергә җыелган. Монда оранжереялар бар, теплицалар бар. Ләкин бер минус. Монда ут юк кич белән. Һәм кеше караңгыда йөри, күз алдына китерәсең. Берсендә мин дә велосипед белән кергән идем. көчкә көчкә телефондагы фонарь белән генә чыктым әнә алда тырпаеп торучы бер матуркайны күрәсезме монда тырпаеп торучы әйберләр шактый инде ләкин әнә теге иң озыны ул останкино манарасы күпме карасам да карап туймыйм идел буе каеннарына багышланган җыр ләкин э, мин останкино манарасына чын мәгънәсендә гашыйк мин бит аңа

Ә мотор кайның исеме? Останкинская башня, Останкино монарасы. Мотормы? Миңа бик ошый. 40, 40 минут дигәндә килеп җиттем. Моя шушынды матур йорт. А, минем көндезге стационар урнашкан менә шушында. Шушы бинада бер килгән инде көз көне һәм велосипед белән килгән очракта монда домның Менә монда перила дип атала. Һәм менә шушында гадәттә бәйләп куя менә мондый замоклы йозакка. Әле берсенә мин ачылмаганы кайдыр барганым, бик каты ничектер тарткалаганнан соң гына ачылды. Быел менә карабыз, киреләнер микән, юк микән бу йозак. Болганский булды бу. Моның саннарын махсус бутап куйдым. Кеше белмәсен өчен. Ярата бу бина урнашкан проспект Мирада. Ә проспект Мира ул шул кадәр киң проспект. Мондагы йортлар да бик матур. Карагыз нинди арка. Бик матур арка шалла да бар аркалар име. Ләкин алар мондагы шикелле матур түгел. Карагыз, кеше юк. Бу буш. Процедурный кабинет. Чыктым. 45 минут үтте. 45 минут дигәндә ясадылар капельница, ясадылар кан тамырына бер укол. Ләкин бер йомшак җиргә кадый торган уколны Бу юлы ясатмадым, чөнки узганында җомга көнне мин ни өчен нәкъ менә әнинең туган көнендә кайтып китергә тиеш булдым, пәнҗешәмбе көне, чөнки җомга көне минем көндезге стационар башланырга тиеш иде. Һәм шуның аркасында миңа бер укол ясадылар, ләкин әйттеләр, ул йоклатачак дип. Ә, һәм дөрестән дә мин көне буе аңгы миңге булдым. Ә хәзер менә медсестра әйтә, көндезге стационарда ул ә, уколны үзең белән биреп җибәрә икән һәм мин өйдә йоклар алдыннан аны ясата алам. Ә ниндирәк ә, максат белән әлеге көндезге стационарга йөрим дисәгез, ә, миндә җәмәгать псориаз. Ә, бу авыру ә, бу йоктырган йоктырган дип инде ул йогышлы авыру түгел ул аутоиммунное заболевание ул ә, дәваланмый ләкин ремиссия дигән әйбер бар менә карагыз ә, барам велосипед янына ремиссия ул нәрсә дигән аңлата авыруны йоклатырга ягъни ә, туктатырга була аның бөтен признаклары ә, юкка чыга йокыга тола Һәм шуннан соң менә бу псориазның яз көне уяна торган гадәте бар. Һәм менә миндә дә берничә ай буе эләгергә маташкан идем, ләкин чират бик зур дигәннәр иде. Ләкин менә мин бүген кердем палатага, анда 3 палата. Миннән башка бер кеше юк иде. Белмим, нинди чират булгандыр. Менә шуның өчен мин процедуралар алырга киләм дә инде. Кодлы замокның хәзер җыябыз саннарын. Ачабыз һәм кайтабыз өйгә.